خۆپیشاندانەکانی سلیمانی بۆچی لە حەڤدەی شوباتەوە تاوەکو ئێستا هیچ ئەنجامێکی بۆ خەڵکی خۆپیشاندەر تێدا نییە ئایا تۆی خۆپیشاندەر ئەوەت لە خۆت پرسیوە بۆچی وایە؟ کەوایە تا کۆتایی لەگەڵمان بە بۆ ئەوەی ئەو ڕاستیانە بزانیت کە بۆچی خۆپیشاندانەکانت بەردەوام دژی خۆت هەڵسوڕاونەتەوە؟ لە ساڵی دوو هەزار و یازدە و لە حەڤدە ی شوباتی هەمان ساڵ خۆپیشاندانێک دەستی پێکرد، خۆپیشاندانەکە بۆ پاڵپشتی بەهاری عەرەبی بوو، دواجار خۆپیشاندانەکە بە ئاراستەی پارتێکی سیاسی کە لەو سنوورەدا هیچ دەسەڵاتێکی نەبوو سوڕایەوە و بارەگای ئەو پارتە کە پارتی دیموکراتی کوردستان بوو کرا بە ئامانجی بەناو خۆپیشاندانەوە لە هەموو سنوری ئیدارەی سلیمانی پارتی وەک حزب بە ئامانج گیرا و بارەگاکانی هێرشیان کرایە سەر ئەو خۆپیشاندانانە دوای دوو ساڵ لە شکست هێنانی یەکێتی نیشتیمانی و دابەش بوونی بوو کە باڵێکی گەورەی بە ناوی گۆڕان لێی جیابۆوە ئەو باڵە لە ژێر ناوی کۆمەڵک پرۆژەدا سەری دەرهێنا ئاراستەی سەرەتاکەی بەوە پێناسە کرا کە بەدیلی دەسەڵاتی یەکێتی لە سلیمانی و

بە شێوەیەکی نیمچە ڕەسمی و لە دواجار لە هەڵبژاردنەکانی هەمان ساڵدا وەک قەوارەیەکی سیاسی خۆی ڕاگەیاند. پڕۆژەی گۆڕان لە سەرەتادا وەک پڕۆژەیەکی بەهێز لە کوردستاندا سەیر کرا بۆ چارەسەرکردنی کۆی دۆخی حوکمڕانی کوردستان، بەڵام گۆڕان نەیتوانی دوو ساڵ بڕ بکات و کەوتە ناو یارییەکی مخابەراتی، ئەو یارییەش حەڤدەی شوبات بوو. کە ئاراستەی تێڕوانینەکان بە تەواوەتی لەسەر بزووتنەوەی گۆڕان گۆڕدرا، دۆخی سیاسی سلیمانی بە تەواوی گۆڕا. ئا لێرەدا مۆدێلێک لە خۆپیشاندان لە سلیمانی سەری هەڵدا بە شێوەیەکی فراوان، کە ئەو مۆدێلە لە خۆپیشاندانە لە سلیمانی بە ئاراستەی دژایەتیی پارتی و حوکمڕانی کوردستان و سەروەری کوردستان و ستراتیژیەتی کوردستان و پێکەوە ژیانی سیاسی لە کوردستان بەکار هێنرا. تاوەکو ئێستا گۆڕان نەیتوانیوە لەو فۆڕمە لە خۆپیشاندانی سلیمانی تێبگات کە تێوەگلانی گۆڕان لە خۆپیشاندانی حەڤدەی شوبات، گەورەترین زەڕبە بوو بۆ تێوەگلانی گۆڕان لە ئاراستەی نەهێشتنی ئەو کەمە متمانە و پێکەوە ژیانە سیاسیەی کە لە پێش حەڤدەی شوبات لە کوردستان دا هەبوو. ئا لێرە دا زەڕبەیەکی گەورە بەر پڕۆژەی سیاسیی گۆڕان کەوت. لەوەی گۆڕان وەک هێزێکی دژە پێکەوەژیانی سیاسی بیندرا، تێڕوانینی شۆڕشگێڕانەش بە ئاراستەی دژایەتیی پارتی هەر لەو خۆپیشاندانانەوە سەری هەڵدا. گۆڕان تاوەکو ئێستا لەوە تێ نەگەیشت کە پڕۆژەی گۆڕان لە سەر بنەمای مەفهوومی دامەزراوەکردنی کوردستان بوو لە سەر بنەمای دەوڵەتی مۆدێرن، بانگەشەکانی نەوشیروان مستەفا و گۆڕان لە ئەرشیفی کۆی میدیاکاندا ماوە، کە گۆڕان بانگەشەی بۆ دەکرد، بەڵام بێ ئاگا بوو لەوەی کە بە دامەزراوەکردنی دامەزراوەکانی کوردستان بە مەفهومی دەوڵەتی مۆدێرن بەندە لەسەر بنەمای پێکەوەژیانی سیاسی و متمانەی سیاسی، کە گۆڕان لەو دوو خاڵەدا لە حەڤدەی شوبات کەوتە تەڵەیەکی مخابەراتی و بەم شێوەیە نەیتوانی ڕزگاری ببێت. بەردەوامی خۆپیشاندانەکانی سلیمانی دوای حەڤدەی شوبات بەردەوام لە سنوری سلیمانی خۆپیشاندانێک لە ژێر تینی شۆرش و ڕاپەڕین بەڕێوە دەچێت ئەو خۆپیشاندانانە لە ڕوی تیۆریەوە تەواو پارادۆکسە دژە خۆیەتی بنەماکانی بانگەشە و دروشمەکانی خۆپیشاندان بە زەقی دژی پێکەوە ژیانی سیاسی و لەسەر بنەمای کودەتایی و نەمانی سەروەری کوردستان و بێنرخکردنی کۆی دامەزراوەکانی کوردستان بەڕێوە دەچێت. ئەو خۆپیشاندانانە بەردەوام کۆمەڵێک کارەکتەری پۆپۆلیست بۆ حزبەکانی سنووری سلیمانی دروست دەکات، دواجار دەیانگوازنەوە بۆ پەڕلەمانی کوردستان. خۆپیشاندانەکان لەژێر ناوی ماف و ڕووداوە سیاسیەکان و کێشە داراییەکان سەرهەڵدەدات، دواجاریش بە ئاراستەی سووتاندنی دامەزراوەکان و بارەگای حزبی دیاریکراو کۆتایی پێدێت کە پارتی دیموکراتی کوردستانە.

ئاراستەی خۆپیشاندان ئەوەندە بەرتەسک دەکەنەوە، بەکاری دەهێنن بۆ سووتاندن و لەناوبردنی دۆسیەی پێشێلکاری و دیکۆمێنتارەکان بۆ بەرژەوەندی بازرگانی خۆیان، ئەوەش بە سووتاندنی فەرمانگەکانی حکوومەت. خۆپیشاندانەکانی سلێمانی بە سیمایەکی مەدەنی لە چرکەساتی یەکەم دەست پێ دەکات و دواجار بە دووکەڵ و سووتاندنی دیکۆمێنتارییەکان و بەڵگە یاساییەکان کۆتایی دێت، تاوەکو ئێستا کەس ناپرسێت ئەرێ ئەوە چیە لەژێر ناوی خۆپیشاندان دەگوزەرێت؟ خۆ پیشاندان یان بەکارهێنانی خەڵک بۆ بازرگانی؟ واقعی کوردستان دابەشبوونی حزبی قوڵی هەیە. هێشتا برینەکانی شەڕی ناوخۆ و دوو ئیدارەی لە هەرێمی کوردستان ئاسەواری زۆری تێدا دەبیندرێت. لە دوای دوو هەزار و پێنج تا دوو هەزار و یانزە متمانەیەکی باش لە کوردستان گەشەی کرد لە نێوان حزبە سیاسیەکانی کوردستان. ئەو متمانەیە وردە وردە بە ئاراستەی یەکخستنی ئیدارەی کوردستان هەنگاوی دەنا. بەڵام دوای حەڤدەی شوبات لەژێر ناوی خۆپیشاندان ئەو متمانەیە بە تەواوی کەوتە بەردەم بنبەست و بەمەش کوردستان پاشەکشەی کرد لە ڕۆیشتنی بۆ یەک ئیدارەیی و یەک حوکمڕانی لە کوردستاندا ئەو خۆپیشاندانانە لە حەڤدەی شوباتی ساڵی دوو هەزار و یانزە کرا گەورەترین کارەساتی سیاسی بوو لە کوردستاندا چونکە ئەوەی لە حەڤدەی شوبات کرا وەستاندنی کوردستان بوو لە ڕۆیشتن بۆ پێکەوە ژیانی سیاسی و متمانەی سیاسی بۆ یەکخستنی کوردستان و دروستکردنی دامەزراوەیی دەوڵەتی لە سەرتاسەری کوردستان ئەوەی لە ژێر ناوی خۆپیشاندان لە سلیمانی دەگوزەرێت بە ئاراستەی دابەشبوونێکی قوڵی کوردستان دێت نەک بە ئاراستەی مافی هاوڵاتی چونکە بە سەنتەربوونی هاوڵاتی و مافی هاوڵاتی لە حوکمڕانی کوردستاندا بەم دابەشبوونە حزبیە ناکرێت وەک ئەوەی خۆپیشاندانەکانی سلیمانی لە ژێر ناوی شۆڕش بانگەشەی ڕوخانی هەولێر دەکەن خۆپیشاندانێکی حزبی بانگەشەی ڕوخانی هەولێر و پارتی دەکات ڕۆژ نیە گوێمان لە هاندانی ڕوخانی پارتی نەبێت لە ژێر سێبەری دابەش بووە حزبەکانی سلیمانیدا بەڵام کەسێک ناپرسێت چۆن تۆ لە ژێر ناوی ڕوخانی پارتی هانی جەماوەرەکەت دەدەیت لە کاتێکدا پارتی بەقەدەر هەموو حزبە سیاسیەکانی سلیمانی جەماوەری هەیە. لە ڕووی فۆرمی حوکمڕانیدا، پارتی لە کۆی پڕۆژەکانی تۆ کە لە سلێمانی بنیادت ناوە بە دەیان ساڵ لە پێشترە. هەولێری لە وێرانییەک کردۆتە ناوەندێک کە لە چاوەکانماندا دەچەقێت کە بە دەیان ساڵ لە ڕووی حوکمڕانیدا لە پێشەوەی تۆیە لە چەسپاندنی جۆرێک لە دامەزراوەی ئیداری لە شەقامەکانی سلیمانیدا نییە کە بە بەردەم وێنەیەکی حزبی یان سەرکردەیەکی حزبی تێپەڕ نەبیت. بەڵام لە کۆی هەولێر وێنەیەکی سەرکردەی حزبی بە شێوەیەکی فەرمی نابیندرێت. پڕۆژە ستراتیجیەکانی هەولێر لە ڕووی ئیداری و دامەزراوەییدا فۆرمێکت پێ دەدات کە هەر بۆ بەراورد ناشێت بە کۆی پڕۆژەکانی تۆ لە سلیمانیدا. کەوایە پرسیار ئەوەیە چۆن تۆ بەم هەموو کاڵبووە ئیداریە دێیت داوای ڕووخانی هەولێر دەکەیت؟ ئایا دەچێتە ئەقڵی کەسێک کە تۆ لە ئیدارەدان دەیان ساڵ لە دواوەی هەولێر بیت و بێیت باسی حوکمڕانیەکی باشتر لە هەولێرم بۆ بکەیت؟ ئایا کەسێک ئەمەی لە خۆی پرسیوە؟ ئەگەر تۆ پێت وایە یەک ئیدارەییە کەوایە بۆچی لە ناو شەقامەکانی سلیمانیدا بە ئاشکرا بە خەڵک دەڵێیت هیچ فەرمانێک لە هەولێرەوە لێرە جێبەجێ ناکەین؟ کەوایە بۆچی هێزە چەکدارەکانی حزبیت بە تەواوی ناخەیتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە و بە فەرمانی حزبی لە شانزەی ئۆکتۆبەردا دەیانکێشیتەوە، بۆیە خۆپیشاندانی سلیمانی خراوەتە ناو وەهمێکەوە کە کەس نازانێت بۆ کوێ دەچێت، بۆچی دەسوتێنێت و بۆچی دەڕوخێنێت؟ ئەنجامی خۆپیشاندانەکانی سلیمانی چین؟ یەکەم، یەکێک لە خاڵە هەرە ئامانجدارەکانی خۆپیشاندەرەکانی سلیمانی ئەوەیە کە هیچکات ڕێگا نەدات بە دروستکردنی متمانەی سیاسی لە نێوان حزبە سیاسیەکان و یان پێکەوە ژیانی سیاسی لە کوردستاندا. دووەم، ئامانجەکانی خۆپیشاندان ئەوەیە کە بەردەوام دوو ئیدارەی سیاسی لە کوردستان دا دەخاتە ڕوو. سێیەم، خۆپیشاندانەکانی سلێمانی کاتێک بە مەدەنی دەست پێ دەکات و بە سوتاندن و شەڕە تەقە و کوشتن کۆتایی دێت، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە لە هەر ناوچەیەکدا کەسایەتیەکی سیاسی بازرگانی بە دیکۆمێنتەکان و نوسراوە فەرمیەکانی حکومەت دەکات لە ناویشدا تەسفیەی بەرژەوەندی سیاسی خۆی دەکات بە هۆی ئەو دابەشبونەی یەکێتی لە ناو خۆیدا لە دوای دوو هەزار و نۆ وە کە ڕووی داوە. چوارەم، بەشداری حزبە سیاسەکانی بە دەر لە یەکێتی لە خۆپیشاندانەکان بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە لە ڕێگای ئەو خۆپیشاندانانە دەیان پۆپۆلیستی سیاسی بەرهەم دەهێنن لە ڕووی جەماوەریەوە، دوجار دەیانگوازنەوە بۆ پەڕلەمانی کوردستان، ئەوان تەنها لە ڕووی کۆکردنەوەی دەنگ بەشداری دەکەن. بۆچی خۆپیشاندانەکانی سلیمانی هیچ دەستکەوتێکی تێدا نیە جگە لە زیان بۆ هاوڵاتیان؟ خۆپیشاندان لەسەر بنەمای ئەو فۆڕمە هەڵدەسەنگێندرێت کە ئاراستە دەبێت، خۆپیشاندانەکانی سلیمانی لەژێر دروشمی قوڵی دژە کوردستان ساز بووە. خاڵیە لە گوتاری نەتەوەی و کوردستانی. بە فۆرمی دژایەتی کوردستان و دامەزراوەکانی هان دەدرێت، ئەمەش بێ ئەوەی خەڵکی خۆپیشاندەر لێی تێبگات، ڕاستەوخۆ ئەو فیشەکە ئاراستەی سنگی خۆی دەکات، چونکە دواجار هەر ئەو هاوڵاتییەیە لە کوردستاندا دەژیت و لە ژێر ئاسمانی ئەو خاکەدا هەناسە دەدات، بەمەش ناسنامەی خۆی بزر دەکات و لێی تێناگات بۆچی دواجار خۆپیشاندانەکەی لە زیانی خۆیدا شکاوەتەوە. خۆپیشاندانی سلێمانی لە جێگای بەهێزکردنی دامەزراوەکان لە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و بنیادنانی یەک حوکمڕانی سەرتاسەری و پێکەوەژیانی سیاسی و دەرچوون لە فۆڕمی حزبی بۆ گەڕانەوەی عەدالەتی کۆمەڵایەتی بە تەواوی بە ئاراستەی قوڵکردنەوەی کۆمەڵگە لەسەر بنەمای دابەشبوونی حزبی ساز دەکات و ئەو دامەزراوانەی کە هەشێن دەیڕوخێنن و دەیسوتێنن. بەمەش زیاتر دەرفەت دەدات کە فۆرمی حزبی بەسەر دامەزراوەکانی حکومەتدا زاڵ بێت و گەندەڵی زیاتر باڵ بکێشێت بەسەر وڵاتدا، پێکەوە ژیانی سیاسی و متمانەی سیاسی نەمێنێت، بەمەش ئەو قەرەقوشە دروست دەبێت کە ئێستا باڵی کێشاوە بەسەر سنوری ئیدارەی سلیمانیدا و بەمەش لەکاتی هەڵبژاردندا کۆپی بارکۆدی هەڵبژاردنی ئەلکترۆینی بە ئاشکرا بکرێت و چەکداری حزبی زاڵ بێت بەسەر دەنگی هاوڵاتیاندا. ئیتر کاتی ئەوەیە خۆپیشاندەران لە پارێزگای ئازیزی سلیمانی تێبگەن بۆچی بەردەوام خۆپیشاندانەکانیان لە دژی خۆیان هەڵدەسوڕێتەوە.